Ata wul deg leqlala tɛewwleḍ a t-twaliḍ. Aḍar ɣef tedduɣ yul wa, cawab yers-d ɣef yiẓri. Lmeqsum d lbaqiyya ay t-nesbab a Rebbi. Ata wul deg leqlala ala Rebbi ay d lɛali. Aḍar ɣef tedduɣ yul wa, cawab yers-d ɣef wallen. Lmeqsum d lbaqiyya xas Rebbi abrid-is yiwen. Semḥi a yemma ɛzizen a baba yakk d yemma asmi tennam deg ddunit ur nefkiɣ ara lehna mi tqebeddem tmedlin aqli kkreɣ deg ndama ay uriw ɛebber iman-ik ad tissineḍ acu i twezneḍ asmi ara lwayen yifadden-ik ad kkerhen wid ad tḥemmleḍ ala Rebbi ay d awkil-ik ma bɣeḍ ad tissineḍ ay uriw ay amehbul iṭṭammaɛen i yeɣlayen tebɣiḍ iɣimi d rreṣul arfiq-im s ljebrayen. Awer metɣa tidaẓaḍ lǧemɛa d letnayen. Yettrawal meskin yurni. D lɛebd-is yernan mačči xas i d uḥeddaq. Ẓẓiɣ lxux deg lejnan. Ẓerbeɣ-t s usennan. S lfakya yecbeḥ-it lerẓaq. Iwwas yers-d usiwan. Yextar i yelhan. Nessusem nugi ad nenṭeq. Deg d asefru n jdat aḥeq. Isem-is yemmut mmi-s am nesem. Nessusem nugi ad nenṭeq. Yettrawal meskin maɛduṛ. Deg iɣeblan yečča d ttḥbir am yiḍ am mass. Ndha tessadda-tt leḥrum. D at weẓru n ṭṭher kra yellan d aɛessas. Ad fell-i tferǧem lumur. Aql-i d meḍrur, akka ara ferzen lɣafas. Aql-i am ttejra n ubrid inagmen deg ccaraɛ. Amek s iɛeddan yiwet tegzimt n ddkir teqḍa. Teḍra-yi-d am umḥuz ur nawi rɛad n curaɛ. Yemma amek ara sliɣ tawla iyi-d-yuɣalen. La terqed-iyi am tmes deg wafrasen. Aql-iyi deg larbɛa larbɛa n tiyraten. Yerna-iyi ɣer lequs-nni ad as-ikideɣ s wallen. Aṭṭan agerdet n ḥlu, cfawat deg wulawen. Ay ul n tisiḍ nekk i d-yemmalen. Abrid izzenz yixef-ik ad truḥeḍ deg igellilen. Nekk i d taɣrabit a yemma ur sɛiɣ wi s-d-iflilen.

Ufiɣ leḥbab d watmaten d iḍulan ttnaɣen, wehmen akk medden acuɣer. D Bublik i yemmucaɛen, lfeṭṭa xḍen-as leɣda. Ay ul-iw wesseɛ wesseɛ, am ubeḥri deg ṣṣeḥra. Ruḥeɣ-as i lebḥer f rrif, sseɛyaɣ medden i tuṭṭfiḍ. Wi ɣ-yeṛwan ad aɣ-yectiq, ad aɣ-icedhi tmeẓra. Ay ul-iw wesseɛ wesseɛ, am ubeḥri deg ssḥari. Ruḥeɣ-as i lebḥer f rrif, sseɛyaɣ medden i tikli. Wiɣ yeṛwan ad aɣ-yectiq, ad aɣ-icedhi wali. Aql-i agi lebḥer n Sswis, ur wwiɣ ula d aɛwin. Ḍeqqren-iyi-d ɣer teflukt, iselman ad iyi-awin. Teḍqer lmuj i tayeḍ, yemma teɛjez war taɛlim. Aql-i agi lebḥer leɣmiq, belɛeɣ armi d lqaɛ-is.

Mmeɣ ad ẓegwa s leḥfa. Afak ad necfa. I ugris akked usemmiḍ. Mkul tiɣilt nettekka. Kkes-d lbled war newwiḍ. Mgareɣ-tt-id jemɛeɣ-tt taffa. Ccɣel-iw yekfa. Srewteɣ ɛebban wiyiḍ. Yettrawal meskin maɛduṛ. Deg uɣeblan yeččuṛ, netteḥbiṛ am yiḍ ammas. Nedheɣ s sadda tt leḥṛuṛ, d at weẓru n ṭṭhur. D kra yellan d aɛessas. Ar fell-i tferǧem lumuṛ, aql-i d lmeḍṛuṛ, akayef reẓyen-d ɣef wass.

A wid-iyi-d n ṭṭelba d leḥwal, zrut-iyi-d ikerri. Bnut-iyi aẓekka ma ɣef lweḥc ay d-yessali. Lweḥc iɣelben lewḥuc zdaxel-nni yettili. Nezzenz ddin s lfani, s lmakla d wedrim aṭas, si wacci ay nettmenni, ḥedd ur iḥebber uẓekka-s, wi s-yennan nekk d lɣani.

Ad yernu ad yeṭṭef imi-s. Deg ssiraṭ ad yessenser, deg lǧend iheggi amkan-is. Ma bɣan ad ixdem laxaṭ, ad ibna axxam deg lexla. Ad iẓẓel, ad iseddeq, ad yernu ur iheddeṛ ara. Deg ssiraṭ ad yessenser, deg lǧend iheggi lmekna. La ilaha illallah, d kan yergazen lɛali. Ṭariq am bu sselɛa, izenzu lqebḍ ur yelli. Asmi ara yedlu fell-as, ad yaf lfayda s tuli, wagaf in yettseddiqen. Ad yettseddiq d acu ara t-id-ixaṣṣen. Ad yaf lfayda s tuli asmi asmi ad zedɣen tmijelt ad yemmet. Atay. Tura awniɣ azul akk fell.